Matthew twelve. Dat time, Jesus waka pass one corn farm for Sabbath day. En disciples con dey pluck di corn chop becos dem dey hungry. But wen di Pharisee pipol see dem, dem con tell Jesus, See, your disciples dey break di law for Sabbath day! Jesus ansa, Una neva read wetin David do wen im and im pipo dey hungry, how dem enta God house con chop di holy bread wey ordinary pipo no suppose chop, becos na only priests suppose to chop am? Or una neva read for Moses Law sey Priests dey work for Sabbath day, but nobody dey say dem commit sin. I tell una, Pesin wey big pass di temple dey here with una now. If to say una know wetin dis tin mean, na mercy I want, no be sacrifice, una no for condemn pesin wey no commit sin. Man Pikin na im be Sabbath day Oga God. Den Jesus comot there con enter dia synagogue. One man wey im hand die dey der. Some pipol wey dey find as dem go take akiuz Jisos kon ask, E dey rite to heal for Sabat day? Jisos ansa, If any of una get sheep wey fall inside pit for Sabat day, e no go go karry am out? Human being beta pass sheep, so e dey rite to do gud for Sabat day. Den Jesus tell di man, Stretch your hand. So di man stretch im hand, and di hand kon strong like di oda one. But di Farisee pipol kon go plan as dem go take kill Jesus. Wen Jesus hear sey dem dey plan to kill am, e kon komot from der. Many pipol follow am, and e kon heal all of dem wey no well. But e warn dem sey make dem no tell anybody who e bi. Dis make wetin profet Isaya tok happun, Na my savant wey I choose be dis, di one wey I love, wey I dey happy wit. I go put my Spirit inside am and e go judge di world. E no go quarrel or shout, nobody go hear im voice for public. E no go touch pesin wey weak or quench di small hope wey pesin get until dem go stop to oppress pipo. And im name go give hope to Gentile and oda pipo for dis world. So dem come bring one blind man wey get demon and no fit tok come meet Jesus. Jesus heal am and di man come dey see and tok. Di pipo surprise well-well come dey ask, Dis no be David pikin wey we dey wait for? But wen di Pharisee pipo hear wetin dem dey tok, dem con ansa, Na Beelzebub, wey bi demon oga, pawa e dey use take drive demons komot from pipo body. Wen Jesus know wetin dem dey tink for dia mind, e con sey, Evry kingdom wey dey fight wit imsef go skata, and no town or family wey dey fight demsef go fit stand. So, if Satan dey drive Satan komot, E don divide imsef be dat, den how im kingdom go fit stand? And if na Beelzebub pawa I take dey drive demons komot, na wish pawa una shidren dey take drive demon too? Bikos of dis, una shidren go judge una. But if na God Spirit I take dey drive demons komot, den God kingdom don already kom meet una. How pesin go fit break inter strong man house kon tiff im property, unless e first tie di strong man, Den e go get chance tif wetin dey di house. Anybody wey no dey with me dey against me, and anybody wey no join me dey scatter my work. Na im make me dey tell una sey, God go forgive pipol dia sin and all di bad word wey dem tok, but anybody wey curse or tok bad against di Holy Spirit, God no go forgi am. Anybody wey tok bad against man pikin, God go forgi am, but anybody wey tok bad against di Holy Spirit, God no go ever forgi am, weda for dis life or di one wey dey come. Good tree dey bear good fruit, and bad tree dey bear bad fruit. Na di kind fruit wey tree bear na im pipo dey take know di kind tree wey e be. Una, snake shidren, how una won take tok good word since una dey wiked? Na wetin full pesin heart na im im mouth dey tok. As good pesin dey bring good tins from im heart, na so bad pesin dey bring bad tins from im heart too. I tell una true word, for judgment day, pipol go ansa God for all di yeye word wey dem tok. Na di word wey yu dey tok na im go fit free or kondemn yu for God present. Some of dem wey be law teacher and Pharisee pipol kon tell Jesus, Teacher, we wont make yu show us sign. Jesus ansa, Si dis bad and wiked pipol for dis time wey dey ask for sign, I no go show una any sign except profet Jonah own. As Jonah dey inside big fish belle for three days and nights, na so Man Pikin go dey in grave for three days and nights too. For Judgment Day, Nineveh pipol go kondemn di pipol for dis time, bikos wen Jonah preach give dem, dem turn from sin kom meet God, and naw, sombody wey big pass Jonah dey here with una. For Judgment Day, Sheba Queen go kondemn di pipol for dis time, bikos e travel from far place kom hear Solomon wisdom, and naw, sombody wey big pass Solomon dey here with una. Wen evil spirit don comot from pesin body, e dey pass where water no dey, dey find where e go rest, but if e no see, e go tell imself, I go go back to di house where I from comot. Wen e come back con see say di house empty and dem don sweep and arrange am, e go go bring seven spirit wey wicked pass am come. Dem go enter di pesin con sidown for there, so di pesin condition go con bad pass as e be before. Na like dis e go happen to evil pipo for dis time. As Jesus still dey tok, im mama and brodas con stand for outside becos dem wan see am. So somebody for there con tell Jesus, See, your mama and brodas dey outside and dem wan tok to you. Jesus con ask di pesin, Who be my mama and brodas? Den Jesus point to im disciples con say, Na dis pipo be my mama and brodas. Pesin wey do wetin my Papa for heaven want, na dat pesin be my broda, sista, and mama. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.